It-Teatru tal-Miskin huwa musical ġdid bil-Malti miktub minni eh, b'direzzjoni ta' Denise Malhalland u moviment ta' Ruth Borch. Ftaħna ġewwa Għawdex ftit ġimgħat ilu ġejna fi spazju kreattiv u f'Novembru li ġej ser inkunu qegħdin nagħmlu rappreżentazzjoni ġewwa Blue Box fl-Imsida. U hekk inkunu messejna tliet reġjuni ta' Malta u Għawdex u udjenzi diversi mill-pajjiż.
Fejn hu Hal Fearn u għaliex ta' linja qatt ma tgħaddi sehem? It-Teatru tal-Miskin ilqagħna ma' karattri minn dan ir-raħal mistħajjel li għalkemm huwa maqtugħ mill-bqija tad-dinja, xorta waħda għandu stejjer ikkuluriti x'jirrakkonta. It-Teatru tal-Miskin imtella' grazzi għas-sapport tal-Kunsill Malti għall-Arti u Aġenzija Żgħażagħ. It-Teatru tal-Miskin hija storja dwar l-intolleranza, hija storja dwar kwalunkwe persuna li xi darba ħasset jew ħassitha bħala l-miskin, bħala dak li hu differenti, bħala dak li the one that does not. Fit in. L-istorja tiġri ġewwa villaġġ li jismu Ħal Fern fejn f'dan il-villaġġ il-karozza tal-linja ma tgħaddix. Billi f'dan il-villaġġ il-karozza tal-linja ma tgħaddix, li ġara huwa li nqatgħu mid-dinja kollha. Allura għandek dan il-mudell ta' soċjetà fejn xejn mhu qed jinbidel. xejn m'huwa jitranġa, xejn ġdid m'huwa jiġi mgħallem, allura qegħdin eh, imwaħlin fil-passat. L-istorja tibda meta tliet buffi jaslu f'karru ġewwa ħal-fern u qegħdin hemm biex jagħmlu t-teatru tal-miskin. U dak it-teatru dik ix-show li ħajamlu residenti ta' ħal-fern fejn Bażikament ser juru dawk l-affarijiet kollha li dawn in-nies nesew, dawk l-affarijiet kollha li dawn in-nies irnexxielhom jimmisjaw b'xi mod jew ieħor. Però speċifikament hemm storja ta' tfajjel illi kiber u għex ġewwa ħalfern u dan it-tfajjel bl-isem ta' Bobby libes żarbun roża. U kif Dan in-nuqqas ta' status quo li ħareġ bih dan it-tifel kif ġennen lil kull mem u kif hija l-missjoni ta' dawn il-buffi li b'dan it-teatru tal-miskin jibdlu l-imħuħ u jmexxu d-dinja l-qudiem. L-ispirazzjoni tagħha bħala storja hija huma stejjer veri ta' intolleranza illi nesperjenzaw kuljum minn social media, minn aħbarijiet kif ukoll għal sejjer mill-passat tagħna ta' Malta u Għawdex. Bħala produzzjoni ħdimna mal-komunità LGBT li nafu kemm intolleranza esperjenzat din il-komunità, jiena parti minn din il-komunità wkoll, u minn hemm insiġna din l-istorja. ta' stejjer veri li huma maqudin f'storja fittizja, narrativa, narrativa la qatt ma eżistiet, però għandha relevanza kbira għal kull ma nesperjenzaw fid-dinja tagħna illum. Meta bdejna naħdmu sabiex nibdew naħdmu fuq dan eh, fuq din il-produzzjoni, ridna dejjem illi il-platform li kollha ma jkunx biss dak wieħed teatrali. Allura dejjem ridna li niftħu ħafna iktar u ninkludu ħafna iktar nies fil-proċess tagħna. Allura għandna programm ta' interns li ġew ħadmu magħna, għandna programm ta' workshops li qegħdin nagħmlu ma' żgħażagħ, għandna grupp ta' workshops li qegħdin nagħmlu mal-youth theaters kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, però programm mal qalbi kien dak tal-Queer Artists fejn b'call out sejħa li għamilna għall-artisti kollha ta' Malta u Għawdex għażilna tlett artisti queer bravissimi illi l-arti tagħhom mhix biss arti stupenda u qiegħda tiġi murija f'kull venju illi morru fiha, però anke hemm xi ħaġa tassew unika illi l-identità tagħhom ta' artist u artista toħroġ fl-arti li qegħdin jagħmlu. Aħna bħala artisti u kreattivi dejjem għandna missjoni għalfejn irridu naqsmu xogħol tagħna ma' ħaddieħor u l-missjoni ta' artist queer bħali bħal artist li naħdmu magħhom hija verament waħda speċifika hija waħda onesta u ta' authenticity ehm, kbira. U kien propju għalhekk illi rnexxinna nissiguraw font sabiex Il-dak li rridu nakkwistaw b'din il-produzzjoni jiftaħ ġbin ħajħ u ninkludu ħafna iktar artisti magħna u nelevaw kemm nistgħu nies u arti.